Sinjura, ħajkolli bżonn nimur xi affarijiet għax-xogħol, għax min idher minn għamlu jew rid jeħles malajr jew ma kienx jafx qed jagħmel. Int ma naħsibx li għandek hux. X'mandi, sinjura? Flus? Mhux għall-flus qegħdin ngħidu? Cut! Give her the line, no reference to time, ma nagħmluha di xena. Ara. Meta jgħidlek illi se jkollu jmur xi xi affarijiet. Għax il-lajn tiegħu twil wisq u sa kemm noqgħod nistennih nitlef it-temp. Eh, ma hekk hawn miktub hawnhekk. Jista' jgħid li sejjer jixtri biss? Le ma nistgħux. Dan ħajġi ddabjat Marjella. U ma dik li ma jaqbilx, okej? X'dwejja, hemm someone Noel xi rrid ngħid. Il-line huwa, Nimmaġina li m'għandekx flus fuqek. And you have to say it seductively coz then you stand up and your legs show u tinjora li qed iħarrislek and you enjoy it! Din seduction scene for Pete's sake! You have to sound seductive! Mhux seductive qed inkun? No, m'intix. Imma jiena kemm naf inkun seductive? Ok. Mariella, taf tkun aħjar. Ejja ħa morru. Two a line, please. Ġettila, nimmaġina li m'għandekx flus fuqek. Then let me hear her say it! Isma' toqgħodx tgħajjat ta' hawnhekk m'hawnx tfal ġej bl-għajjat. Ok, ejja ħa morru. Stand by kulħadd postu. Marjana dan huwa shot tiegħek ok? Għamlu sew. Qed nipprova. Make up! Ok, stand by kulħadd. L-atturi fejn kienu qabel. Roll. Action. Sinjura, ħajkolli bżonn imur xi xi affarijiet għax milli der minn għamel ix-xogħol jew rid jeħles malaj jew m'għamlux tajjeb. Għax għandi bżonn il-flus biex immur nixtri. Titħallini ngħidu l-lajn biex ikun nista' ngħidu? Kat, kat! Tort tiegħu, inti tħallini l-lajn, x'ismek? Jekk ma qalitiex, jien komplejt. Tatwa ħalfija wkoll! Jien ksabt libsa hekk, ġibuli ġakketta! Issa meta titgħallem x'għandek tgħid inkomplu. Never mind him. Xorta waħda waqqafha dix-xena. Inti ma tridx tqum qabel ma tgħid il-linji tiegħek. You first speak and then you stand up, seductively! Ma rridx nagħmilha din ix-xena, ma togħġobnix. Dik il-ġakketta ġejja! Norbert, you tell me. Ismagħni, din hi xena essenzjali. Ma nistgħux ngħaddu mingħajrha, okay? Mela sibu attur ieħor. John qed jagħmilha tajjeb din ix-xena, m'għandna l-ebda problema. Int għandek bżonn tikkalma! Ara, ngħidlek x'nagħmlu. Nieħdu five minutes break, ok? U mmorru nitkellmu fl-uffiċċju. Five minutes break. Howard! Five minutes break! Mariella, inti taf kemm hemm flus involuti f'dan il-proġett. U kollox hu marbut maż-żmien. Irridu nibagħtu dummy episode fi żmien xahar u nofs. B'dan ir-ritmu sejrin bih, ma ħniex se naslu! Mela sibu attur tajjeb. John huwa attur tajjeb. Xogħlu qed jagħmlu sew. Int m'intix tikkonċentra. Kulma għandek erba' linji, għaliex ma tistax tgħidhom? Ma nafx. Forsi għax m'għandix grazzja miegħu. Kull darba li nħares lejh niftakar li rrid nagħmel xena ta' mħabba miegħu u nibblokkja. Mariella, Int kont taf li l-personaġġ li qed tagħmel hu ta' mara li ma tistax tara raġel. X'għene ta' mħabba għandek mal-atturi kollha li hemm fuq is-sett? Mela fih aċċettajt! Norbert, It-tfajliet kollha sibthom sbieħ apposta biex nidher kerha jien. L-irġiel, imqar sibt wieħed minnhom soret in-nies. Dejjem l-istess int. Jiena kkastjajt skont il-partijiet. U mhux vera ħa tidher kerha! Jekk ħa toqgħod sejra hekk, m'aħna issa naslu mar. Jew għandek xi waħda lesta u se tagħmilha hi l-party minfloki? Hekk hux. Arani sejra nbiddel u mhu se nagħmel xejn. Mariella. Qed tirraġuna bħal tifla żgħira. Issa ismagħni. Jien inħobbok. Imma ma tistax tabbuża mill-imħabba tiegħi. Issa ħa marru fuq is-sett u nagħmlu dik ix-xena u x-xeni kollha li hemm fix-xedjul. Daqshekk merijiet! Int attriċi. Mela rreċta! Okej?